Maitei, mba'éichapa pende ka'aru. Ore ka'aru porãiterei ha nde mbo'ehára porãiterei avei. Che ha'e mbo'e kuaahararã, Ramona Domínguez Ramírez, ani mbokatupyry, mbo'e ha'usu, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Regional San Pedro.

Ivai la kuádro he'i jekururu oma'ẽrõ ijehe espéhove. Aguerekua avei ku jererã mbo'ehára. Ombopiririri tapitíka pi'i morotĩ. Pe aja'erã avei pya'eve ikatu hag̃uáicha ojere porã ñane ku. Ha'e jeýta. Ombopiririri tapitíka pi'i morotĩ. Ndekatu mborete, pasénte. Néi, oĩ porãiterei. Néi, ñañepyrũ. Ñande mbo'epy porã pegua. Mba'épe he'i, Perúmarõ gatu peteĩ jasypo'apy mokõi sy mokõipa peteĩ. Guarani ñe'ẽ. Ñande katu kyre'rã ha'e. Oipumby opaichagua jehaipyre oñe'ẽhápe umi mbo'epyrã ko'ãgua rupi herakuãvéva rehe. Ñande mbo'epy porã pegua. Jehaipy déngue rehegua ha'e ñande mbo'epy. Mbo'esy. Mbo'esyry mokõiha pegua. Mbo'esyry mokõiha pegua. Ñande mbo'esyry. Ápe jareko ñande techauparã jareko mbohapy techauparã. Peteĩháme oĩ oikumby mba'e rehetépa oñe'ẽ jehaipyre omoñe'ẽva. Mokõiha peẽ ojehechakuaa jepytaso rupive ikatuha omombia térã ohapejoko mba'asy vai. Mbohapyhápe oĩ oikuaa mba'épa ojapo térã ndojapóiva'erã mba'asy. Déime renonde peheiháicha jehayhupyre. Jajapo porãmbarãma ñane rembiapo oñeme'ẽta ñandéve ko mbohapy techau g̃uarã. Ñañemoirũ hag̃ua ñañesarekóta ko'ã ta'ãngáre ha ja'éta che mba'épa jahecha ko'ápe.

Pave jareko ñande marandu. Ndéve ningo mba'asy oñembohasáva peteĩ tapicha hasývagui ambue hesãivape, ñati'ũ rupive. Péva hína py'ỹive ojehu umi tenda ha puvy térã hakuetehápe. Pe mba'asy ikatu oporotyvyro vai térã vangimínte. Péva ñande ja'epaitéma voi hína dengue, jere ajépa, ikatuha ñandejagarra veguimínte térã.

Chi, chícha ha chikirĩja. Pe ñati'ũ kuñáva okaru tekove ruvýre. Ha upe vakuévo ombohasa mba'asy ikatu okaru heta jey peteĩ ára pukukue. Ha oikove kuaa papo térã mbohapypa ára peve. Péicha ombohasa ñande rehe mba'asy. Mba'épa oñandu tapicha iveñeva? Mba'épa oñandúva tapicha iveñeva? Hasy, hasýva oñandu, akãrasy, akãnundu yvate térã guevýi, py'ỹi py'ỹi, tesa jererasy, tova ha puvo, tete ha pangorasy. Mba'asy Oguerokuetévo pirére osẽ mba'épa ra'i, pytãmbáva ijohaitereíva, mba'asy ipukukuaa mokõi ára guive pokõi ára peve.

Mba'yru hi'yno'õ kuaáva, ikatuhápe oipo'a ha oñemuña ñati'ũ, taha'e gotý ryru, mba'yru ndojepuruvéimava, ka'avo ypyko'ẽva ha ambue mba'e. Péicha ikatu jajo'o dénte.

ha kuvy hakuetehápe oikove kuaa akãrundu tasyvo ñamboyke va'erã ipy po'ẽva. Cuerpo, hospital, tiempo de vida, se transmite, sano, lugares cálido, descartar, apartar, contagiado, fiebre. Jahekáta ñande ñe'ẽ ryrúpe ikatu hag̃ua enseñávo porã ñande rembiapo. Jahekáta oñembohasáva. Ikatúpa jaheka. Ikatu mbo'ehára. Jahekáta ñandéve.

Atopáma mbo'ehára, tiempo de vida. Hekata ñande.

Dengue ningo mba'asy peteĩ tapicha hasývagui ambue hesáivape ñati'ũ rupive. Péva hína py'ỹive ojehu umi tenda ha haku'uguy térã hakuetehápe. Pe mba'asy ikatu oporotyvýro vai térã py'ymínte. Mba'e mba'asýrepa oñe'ẽ ñandéve? Oñe'ẽ dénguere. Mba'eichagua pemoñe'ẽrã ha'e pa oporomombopukává térã oporomomarandúva? Mba'eichagua peẽ pemoñe'ẽrã oporomopukáva oporomomarandúva? Oporomomarandúva. Oporomomarandúva.

Ko momba'i ombohasa avei ambue parasy ha'éva fiebre amarilla y zika. Pe ñepy'ũ kuñáva oparu tekove ru'úre ha upekuévo ombohasa parasy. Péicha he'i ñandéve, Ikatu oparu heta jey peteĩ arapyhakue, ha oikovekuaa katu térã mbohapypa ára peve.

Mba'épa oñandu tapicha ivéngeva? Ñamoñe'ẽmi jeýta mba'épa oñandu tapicha ivéngeva. Hasýva oñandu akãrasy apanundu yvate térã veguimi ha py'ỹi py'ỹi, tesa jererasy, tova akuvo, tete hatãnguéra sy. Mba'épa oñandu? Oñandu akãra sy, tesajerera sy. Akãra sy. Tesajerera sy. Tesajerera sy. Ambue. Oñanduve avei. Tova ha kuvo.

Hegui. Ha pe ajajapo semi mbo'ehára ndajahaséi ñande pe tasyópe, ñandénte jaheka porã ñana. Japytánte ñande rógape. Japyta ñande rógape ha ndajahaséi upévare vaiko ojapo jepi ñande rehe. Ajépa péicha oke ojapo ñande rehe. Oĩ porã. Mba'e japukuaáne hag̃ua ñande rasy réñegui? Ñamoñe'ẽ jeýta mba'épa jajapokuaa? Ikatu amoĩ cheñapokõvai ñande porãnte. Jajapeporeka ha ñapoyke va'erã mba'yru hi'ỹ no'okuaáva, ikatuhápe ombo'a ha oñemoña ñaky'ũ. Taha'e yvoty ru mba'yru ndojeporuvéimava ka'avo ipypo'ẽva ha ambue mba'e.

Ha ñamoĩ'arã ovapývo umi mba'yru ikatuha ono'õ y. Áirõ. Ha ñamboykepa jema. Ñamboyke. Oñe'ẽdengere.

Néi, péicha jaharamo hũva kuaarã peẽ ñane rembiapo, mba'eichagua ñane mbo'apy kuaarã reguárae? Che haipy dengue rehegua. Oĩ porãiterei, péva ha'e ñane mbo'epy. Areño ñañangareko kuaarã ñande jehe, aníkena pe ñande resa rái, jajohéi va'erã ñande po mante rei y ha hagõpe, jaipuru kuaarã avei ñurumo'ãha, ajépa. Pechaite mbo'ehára. Néi, ame'ẽ peme aguyje chepytyvõmi hangue. Aguyje avei ndéve mbo'ehára.